Hemmäňe salam. Köpüňiz uje bilýäňiz näme sebäpden abzor çykmadygyny. Pataçylyk boldy. Her bir adamyň başyna gelýän zat. Elimizden gelýän zat bir doga-dileg etmek. Hemme öten-geçenlerimiziň ýatan ýerleri ýagty bolsun, jaýlary jennetden bolsun. Başlanlyň abzora. Bu gün abzorda Camry iki müň ýedi üç ýarym motor XL komplektasiýasy ýörite haýyşt eden oglanlar üçin. Russiýada we öňki SSR-e giren döwletleriň içinde bu maşyn Camry-yň kyrkynjy kuzowy diýip tanalýar. Sorakowka diýendirler. Gazagystanda, Özbegistanda, Rossiýada. Biziň ýurdumyzda bolsa öküz kelle.

Iki müň dokuzda restaýling edildi. Bular restaýling edilmedikdir. Iki müň onlar, iki müň on birler uje restaýling gelendir. Farajyklar zatlar üýtgändir. Hemem XL komplektasiýasyna start-stop gelendir. Bärde bolsa start-stop ýok. Arada biz öküz kelläň S-klasyny obzor etdik gara. Şo taýda-da aýdypdym, bärde-de aýdyp geçeýin. Aýdyp geçýänimiň sebäbi, Bul abzor görjek adam ol abzor görmän biler şoň üçin hökman suratda aýtmaly. Näme üçin maşyna biziň ýurdumyzda öküz kelle diýilýär? Şuň mordasy sebäpli. Serediň mordasyna, öňüne serediň. Mundan öň bize samsyk kemri geldi, lisiçka geldi, babyçka geldi, dut kemri geldi. Şolaryň öňi hemmesi bir hil nežinje edilendir. Inçe. A bärde bolsa daýy guruby. Göräňizmi? Şo sebäpden hem öküz kelle diýilýär. Käbir ýerde doňuz kelle-de diýýändirler. Şol öňüniň mordasy sebäpli. Ýaban doňuz gözüňize geldi Şoň burny nähili? Bärde şoň ýaly. Ýa-da öküziň kellesi daýaw bolýar. Şo sebäpden öküz kelle, doňuz kelle diýilýär. Hökman suratda kommentariýada ýazyň, siziň şäheriňizde, welaýatyňyzda şu maşynyň lakamy näme? Doňuz kellemi ýa öküz kellemi? Karabyl kemri diýýänem bar, Titanik kemri diýýänem bar. Oňam sebäbi näme? Iki müň ýedi, sekiz Titanik Avalonlar çykda, bilýäňiz, Avalonlar biz Titanik Avalon diýäris. Onuň bularam deň gelýär ikisi. Onuň myňlagy Titanik Kemri, Karabl Kemri diýenlerem bar, ýöne gaty az. Siz şoň ýaly eşitdiňizmi şulara Titanik Kemri, Karabl Kemri diýilenini? Hökman suratda ýazyň kommentariýada. Maşynyň daş ýüzi barada aýdamyzda. Daş ýüzüne hiç hili pretenziýamyz ýok, oglanlar. Nadýožnylygy, berkligi oňa-da hiç hili pretenziýa ýok. Özi gowy rekomendować etdi maşyn. Ähli gapdallaýyn, ähli ýere-de bolýar. Oba-da bolýar, şähere-de bolýar, kiraýa-da bolýar, dalni ýola-da bolýar. Ähli gapdallaýyn uniwersal maşyn. Bu wideoda men diňe öwjek däl maşyny, minus ýerlerini hem aýdyp berjek. Minus ýerlerini uje köp ýerde aýtdym size, belki ýadyňyza düşýändir. Salona geçemizde birinji bilen minusyny aýdaýyn oglanlar. Öküz kelleleň Titanik Avalon-yň iki müň ona çenlisinde we Lexus-laryň iki müň sekiz-iki müň on aralygynda şularda torpeda minus. Şuň torpedasy çalt zaýalanýar. Meň maşynda edil şoň ýalak gaty aýap saklaýan. Yssy düşdügi rezka üstüne keç atylýar, ýöne hemme wagt kömek edeni ol. Hökman suratda parkowkada goýuňda şu keçejik bolýar, zaşitni şony hökman ulanmaly, ýöne şonda-da zaýalanýar. Şulaň şu torpedasynyň kaçistwasy gaty biderek edilen. Dut kämiriňki duta bolan gaty gowy. Bärde bolsa şu eliň yzy galýa, çyzylýa. Bda biziň ýurdumyz gaty erbet ysarok. Ysy gyzdyryp ýak gelýa. Bärde torpeda uly. Material başga materialdan eden bolsalar has gowy bolardy. Elbetde uje kompaniýa bu zatlary bilýändir. Sebäbi soňky Camry-larda muň ýaly mesele bolmady. Imni şularda boldy, Lexus-da boldy we Titan Yaulon-da şularyň torpedosynyň meselesi boldy. Salon, elbetde, mebel gelýär ulanlar, XL-e komplektasiýada lýuk çagyşymyz ba, klimat kontrolymyzam badyr. Şularyň Şu klimatyn owadan görýän serediň akuratynja. Bärde açarydyr iki müň on on birlerde start stop gelýändir XL komplektasiýasyna. Buda XL ýöne bu iki müň alty. Bärde şuňňalçyk akyr şukur salynýanja ýer. Bärde bardaçok. Uly Şu maşyn başda çykanda ýadyňa düşýärmi? Baýlar sürýärdi-de, baý adamlar sürýärdi. Uly bir bilen bir daýaw. Ýaşullar sürýärdi-de araý pully. Ondan şo wagtlar bu maşyny münkerimde men kiçidim-de, haýran galýardym. Eý, eý, bu içlerine seredeý diýip bilýän bir hil. Gaty bir üýtgeşik zatdy biz üçin. Indi elbetde pastoýda atdyryp galdy, ýöne şo başda çykanda. Gaty bir üýtgeşik zatdy. Sebäbi babyçka dudkemra öwrenşendik-de, soň muny görüp, Eý, bu ne elek bärler, nämekä zat diýip pikirlenýärdik. Ýadyma düşdi şol şu wagt, sizde-de bolandyr. Bärde şuňalçyk barjagaş, udobny. Bärde-de şeýle zat goýulýan. Bärde podstakanik, hemme zat udobny. Şuň mebeliniň başga reňkde gelýänlerem bardyr, her hil reňkde gelýän. Ulçurul oglanlar, bärde-de hemme zat kontrol edip bolýar. Cruise Control ba. Korobkasy bolan Tiptronic gelýär. Köpüňiz uje bilýäňiz. Öňki wideolarda-da aýtdym. Tiptronic bilen awtomatyň tapawudyny bir gaty bir üýtgeşik tapawudy ýok. Tiptronic bolanda awtomatyň ruşnoý geçirilmek mümkinçiligi bilen diýen manyny aňladýar-da. Bärde nähilek çapsaňda ýa-da rezka bat aljak bolsaň, ruşnoý geçirýäň. Ýagny mehanika ýalak bolýada özüň sazlap özüň geçirýäň. Ana şo wazmožnost bar. Bulaň sidenýasy gaty udobny. Asobina başda çykda şu maşyn şonu münüp gör. Eý muň diwan ýaly diýip sebä dut kemrinki babuçkanki edil muň ýaly udobny däldi. Hemme zat sazlap bolýa her hile edip sidenýany isleýşiň ýalak. Hemme zat bar. Edil Lexus-daky ýaly. Yzky sideniýalar gaty udobny bolanlar. Elbetde zawodskoý setka gelýändir, ýöne setka çykanok. Şuň ýalak özüň çykarýaň. Şeýdipjik uradýaň, şeýdip çöm ýapýaň. Setka awtomat däl, ruçnoý. Ana bir minusy, awtomat bolansy has gowy bolardy. Ýaňy aýtdym-a, kireýede bolýar diýip. Bu maşynda men aşkada üýtgerdim. Ukus gelýärdi. Yzyna obşam oturmak udobno, normalno. Men şu edil bärsinde oturma, o diýen udobno däl-de, şu ortada otursaň, biraz uzynrak bolsaň, meň ýaly aýagyň şeýle bolup bilýär. A tak, bärde oturyp gitmek udobno. Edil bu maşynyň-a kožasy görýäňiz, arassaja, hiç hili zat ýok, bärinde bir Sökülen ýeri bar, o-da tikinden sökülipdir, tikdirip bolýar-da, mesele ýok. A tak, sidenýalary, obşem salonyň ýagdaýy gaty arassa saklanan. Bärde şuňňalçyk poduşka, podstakannik. Oba-da, çöle-de, guma-da hemme ýerik bolýan maşyn-da bu. Hemem zapçasty bolmeni arzan. Edil beý diýsem, gaty bir arzan zat däl, ýöne seredeňde, deňeşdireňde zapçasty arzan. Dut kemri, babyçka, mydam arzan, bularam edil şoň ýaly çalykçylyk tapawudy edýär. Imina şular XL-de bardyr, eýleki komplektasiýada ýokdur. Kondisioner yzyna-da üfleýär, imina XL komplektasiýada gelýändir. Bulaň prostoý komplektasiýasam bardyr, Lady, Kitty, muň ýaly XL-sem bar, SE-sem bar. Ýaňky S-klasyny awja obzor etdik. Bu XL-si, Lesinam obzor ederis. Olar prostoy, mata salon gelýär, lüksüje zatça. Ýöne şo Lelaňam lükli gelýäni bar. Bir gezek men size maşyn bazary dört görkezdim. Snežkady, prostoy mata salon, klimat zat ýok. Ýöne lük bar. Ana oň ýaly wariant ammadyr. Olar obyçna zakaznoý bolýar. Aňyrda näme Amerikada satyn alanlarynda zakaznoý edip zakaz edýärler, ondan soň soragy gelýär. Az ýöne edil hemmesi däl. Obyçna le fisasy bolýar dara, maksimalny arzan edilen bolýar. Le komplektasiýa. Bagažnik ullakan bagažnik we oglanlar serediň nähili uly. Özüňiz görüň. Men häzir litrini aşakdan ýazjak, näçe litrligini. Görýäňmi näl ul bagažnik, a bagažnik arassaja saklanan. Göreliň an nähilki aşaklary. Zapaska. Hop şam arassa erbetden. Maşynyň bagažnigi uly giň

Edil çapyşaýan ýagdaýynda Lexus-am alýar, sebäbem bulan kuzosy ýeňil, motor şol bir zat üç ýarymlyk. Avalon-yň üç ýarymlyk motoram, öküzkelläň üç ýarymlyk motoram, Lexus-yň üç ýarymlyk motoram şol bir zat. Sebäbi Lexus Toyota-nyňky. Aýratyn kompaniýa däldir. Lexus Toyota-nyňky. Lexus-yň özi asly şu Toyota-nyň premiumy. Mysal üçin, Budjetny wariant, ynada gymmat wariant. Şol bir inženerler dara, ýöne biri arzan wariandyny çykarýar, eýlekisi gymmadrak wariandyny. Şoň üçin ikisiniň zapçastlaram deňdir. Lexus-y sökseňiz, sökseňiz, içinde bir giden zat Toyota-nyň zapçasty. Men ýagy çalşamda gördüm, sökýärler şeýdip motoryň filtrini aýranlarynda, şo taýda daşynynam içinde Toyota diýip ýazyp dur. Şol zatçasy. Ýene bir zatçygyny görkezemde içinde elektronikasyna serdemde Toyota ýazyp dur. Köp zady Lexus-yň, Toyota-nyň zatlary. Zawoçka şoň ýalyk gelýän. Biziň ýurdumyza bular üç motorda geldi. Üç ýarymlyk şoň ýalyk, iki ýarymlyk we iki dörtlük. Iki dörtlükler halyjydyr. Asnawnoý halyjylar geldi. Iki dörtlük kireýe edilip gelinendir. We amerikanka-da bar. iki dörtlük amerikankada bar meň öz dostumda bar amerikadan gelen şol kireý edilmedik ýöne iki dörtlük ana olaram bar ýöne olar az çykarylanda bulan ikilik motorda çykarylanam bar ýöne biziň ýurdumyzda ýok men ä görmedim siz gören bolsaňyz hökman suratda kommentariýada ýazyň üç ýarymlyk motor iki ýüz ýetmiş atyň güýji noldan ýüze çenli sekiz sekunt primerno häzir onam barlap görersä maşynyň çykanyna eslice wagt boldy ýöne şol at güýjüni motor saklapdyrmy Ony häzir biz göreris. Käbir adam üç ýarmyk motor gowy däl, Vanus deseje eýle-beýle diýenler bar. Meň özüm üç ýarmyk motor sürüp gördüm. Mende intäk liçno ol problema gabat gelmedi. Ýöne men ussalar bilen gyzyklanyp gördüm, soradym-da, Vanus nähili-ä şu ses edýär diýýärler, näme eýle? Bir zat bar, maşyny gowy saklamasaň hemme zadam ses edýär, diňe Vanus däl. Motor ýag guýaňda alty ýarym litr guýýas, ondan soň gowy ýag guýýas. Wagtly-wagtyna çalşyp durýas, her bäş müňden ýagy çalşýaň we gowy ýag guýýaň, bärde üç ýarymlyk motor, hökman suratda togsan bäş benzin, hökman suratda gowy ýag, hökman suratda hemme filtrjikleriň zatlaryny wagtly-wagtyna çalşyp çykdyrýaň, ýagynam biraz köp guýlanyň sebäbi ýaňky wanus ses etmez ýarak, wanus ses etmez ýarak birinji bilen etmez zadyňyz gowy ýag guýmaly. Wagtynda çalyşmaly, togsan bäş benzin hökman suratda. Şony etseňiz, wanusyňyz siziň gaty köp wagta gider, most hiç wagtam döwülmez, hiç wagtam ses etmez. Açar açýas.

Oh, a 3 yarmyň güýçli. Bu göre motorda hiç hil mesele ýok. Korobkaň çalşyşy o da gowy. Motor korobkasy gowy eken maşynyň. Birinji bilen üns bermeli zatlaryň biri ol. Degimini hem häzir men eýesinden sorajak. Siz gyzyklanýaňyz-da, men edil plan ýer degipdir ne şu ýer näme diýip o diýen gowy azat edip bilemok ýöne bir erbetligim bolsa bilip bilýän a tak bilip bilemokdyr indi noldan altmyş bar lalyň maşynyň ýörüşine söz ýok oglanlar motor korobka gowy Özüňiz ne gördüňiz? Opşam 3 çarmy öküz kelle gowy görýärler. Mesele yok görüşüne. Şular çapşaýan ýagdaýynda ýaňy hem aýtdym Lexus-y onuň öz ýyly bilen deňdir. Avalony olar alýan bolmaly. Sebäbi kuzo ýeňil. Hemde kuzan ýeňil bolan sebäpli. Atak şol bir zat motorlarda. Ýöne olar mundan ýumşak. Lexus hem ýumşak, Lexus has komfortly. Titanik awalony mundan ýumşak. Titanik awalony mundan has komfortnydyr. Lexus hemmesinden hem beter komfortny. Öz maşynyňy we diýänimäň, ol hakyky zat. Lexusyň bolmasy hem şeýle-de. Öküz kelläni gowy gören gaty kän. Gaty kän fanatlar bar. Meňem agzalanmagyň içinde hökman suratda ýazyň, laýk, kommentariýa goýuň oglanlar. Nesip bolsa indi yzly-yzyna obzorlar çykar, maşynlar üýşüp gitdi. hemmesine söz berdim. Siziň isleýişiňiz ýaly, siziň isleýän maşynyňyzyň hemmesi bar şu obzorlaryň içinde nesip bolsa. Maşyn gowy, söz ýok. Maşgal üçin hem diýilýän maşyn. Hemem bahasy bolmen arzan. Bolmen arzan. Edil ädir men arzanjak diýip biljek. Gal ýöne bolmen arzan. 10 müň dollara çenli gowy öküz kelle alyp bolýar. Gaty gowy öküz kelle alyp bolýar. X-le. Prostoýlaryny ýedi müňe de alyp bolýar, alty müňe de alyp bolýar. Indi gözläp tapmaly-da. Men gelen wagtlam karolla we öküz kelle gözläpdim. Gaty kän öküz kelle gördüm. Ondan bir sanak prostoýja öküz kelle görüpdim. 6500 dollar diýdi. Menem 6000 dollara soradym. Prostoýja gar öküz kelle ýüz müň probeg geçen iki müň onnymy ka ýyly ýa on ýa on bir ýaman allasyn belli e soň aljagymy bildide meň aljagymy bilip otyr bolly bolly el urşup otyr so alty ýarym diýen men alty diýen alty müň iki ýüz soň ýala urmaly e bolýa men bir maslahatlaşaýyn zat diýdi e indi allasyn gelip ölüp barýan bilip ýedi ýarym bolsa berjek diýär ýoga näme dälimi o sen diýip şeýdip almanyň gaýdy iki çözek öýüne baryp şeýdip söwda gaýdypdy ýadyma düşýär. Belki şu wagt sen görýänsiň. Ýöne şol 6000 diýibem, 6,5 diýipdi. Soňa ýok, ona da berjek zat şeýdip galdy. Belki intäm satlan däl, sebäbi o baha kim alsyn prostoý. Men özüm aljakka. Ýol tutujylygy maşynyň gowy, ýöreýşi gowy. Turmuş tutujylygy hem gowy. ABS sistema elbetde bar. Toyotany özüňiz bilýäňiz a olanlar nadýožnylygy bilen bizi özüne söýdürtdä. Hemem amatlylygy bilen elbetde birinji bilen baha amatly bolmaly ikinji bilen nadýožny bolmaly. Ýa birinji bilen nadýožny bolup ikinji bilen amatly bolmalymy? Aýdyň söz. Her adam üçin her hilekde. Bir adam üçin esas zat arzan bolmaly, bir adam üçin esas zat nadýožny bolmaly. Bir adam üçin esas zat ikisem bolmaly diýin. Meň lastoçkam dur berde. Abzor göwnüňize ýarar diýip pikir edýän. Menä gören o kiskelän dogry maýdaýyn. Ýöne şu wagt men Toyota sürýänim şu maşyn biller ýa. Lexusdan geçýän muňa. Biller ýa Toyota sürýän. Ýöne imini basaňda ýörüşi gowy, mesele ýok. Lexus ýaly ýörýär. ondan has çalt badam alyp biler. Ýöne komfort ýagdaýyna seredeňde, men Lexus sürýän bildirýär-de, bärde biraz uje men pesse zada geçen bildirýär. Ýöne men Titanic Avalon süremde kän tapawudyny bildirmedi. 1% azajyk tapawut bildirdi-de geçenini. A tak gözüň ýumyp bir geçseň belki bildirmezligem ahmal. Bu diýjek bolýan zadym näme? Titanic Avalon has komfortny mundan. Ýöne ikisiniň bahasy paçti bir zat. Bahada gaty kän tapawut etmez. Staniga bolanyň ýyldyň täzesi elbetde gymmadrak bolar. Ýöne edil ýyly şuň bilen deň bilen deňeşdireňde ol has komfortnyrak. Ýöne bir zat men 2009 türk gördüm Titanic. Könelerini türk görmedim. Könelerini hem türk göreris we 2011 12 wagt bir tan şowlanylda baklajan renk basym şony abzor aldyk. Oglanlar hökman surata laýk kommentariýa we agza boluň kanala sebäbi size gaty gyzykly kontentler garaşýar. Basym biz ideýalama aýdyp bereýin onyda başgalar urlap geçiräýmesin. Basym biz şulaň komplektasiýasy barada aýratyn wideo çekeris, motor barada aýratyn wideo çekeris, her hil motorlary deňeşdireris. Her hili ýaglary deňeşdireris. Obşem gaty gyzykly bolar diýip pikir edýän size hökman suraty şoň üçin laýk komentariýa dostlaryň bilen paýlaşyň köpeleliň dä ýüz müňe ýeteliň reska. Maşynyň motory işläp dur. Sesini özüňiz eşdeňiz. Artykmaç ses ýok, obyçny motoryň öz sesi. Şu wagt konseneri öçürdim. Ine konsenersiz sesini görýäňizmi? Hiç lişni ses ýok, motoryň öz sesi. Obşem aýdaňda öküz kelle öz bakyzyna degýän maşyn. Gowy maşyn bizde gaty populýarny boldy. Özüňizem görýänsiňiz şäherde gaty kän. Her kim gowy görüp sürýä. Minuslaryny indi siz aýdyň. Men ýaňky bilýänje minusymy aýtdym. Galanam ussa oglanlar zatlar görýä meni. Siz ýazyň şu öküz kelleleň nämeleri problema bolýa. Size barýandyrlar. Näme meselesi boldy? Ol bul. Hä, ýene bir zat, şuň farasynyň ýüzi saralýar. Onam men size öňki wideolarda aýdypdym. Käwagt şon ýüz jaşyny polirowka etýäň we ýalpyldap durýar, şony etdirip durmaly. Indi iň gyzykly ýeri maşynyň bahasy. Edil bu maşynyň bahasy sekiz müň bir ýüz dollar. Kommentariýada ýazyň, bahasyna degýärmi, degenokmy? Hökman suratda. Maşynyň ýagdaýyny gördüňiz. Motor, korobka gowy. Maşynyň degimi ýok. Hemme aýrabaklaram ýerinde. Ýaňy eýesinden soradym-da, men Aýrabagda ünsem bermedim, aýrabak zat çyrasy zady ýanýan däldir, hiç ýyl aýrabak çykmadykdyr. Aýrabak haçan çykýar, haçan-da agyr degim bolanda. Ýa-da şo datçige göni degýär-ä, şonda çykýar. Znaýşt bärde näme çalykçulyk çyzyk-pyzyk bolup biler, o-da degim hasaplananok. Aýrabak çykmasa, degim hasaplanýan däldir. Ynha şuň ýaly obzor boldy, oglanlar. Men öküz kelläni gowy görýän, maşyna hiç ýyl pretenziýam ýok. Ýaňky aýdan minuslamdan başga, elbetde. Ýöne uje näme, bize esseje wagtdan bäri hyzmat edip ýör, sürüp ýör. Kire edip işläp şundan çörek iýip ýörenlerem bar, işe gatnap sürüp ýörenlerem bar. Her kim her hili edip ulanýar-da. Ýolda goýan maşyn-a däl. Hiç ýyl ýolda duran wagtyny göremok şu maşynyň. Eýleki ýurtlarda-da gowurýarlar-da, bilýäňiz-ä, Rossiýada zatda nähili öz sarakowka, sarakowka diýip nähili gowurýarlar. O taýda wapşe garasyny gömüp zat edip sürýärler-ä. Kim şunýalçyk öküz kelle arzuw edip ýören bolsa üç çalmyk iki sele. Her biriňize nesip etsin. Iň esasadan janyňyz sag bolsun.